Men migrantlar öz watanyna dolanmak umydy bilen Stambul howa menziline ýygnanýarlar. Türk çeşmesiniň habaryna görä, ýigrimiden gowrak türkmen migranty birinji fewralda Stambul halkara howa menziline geldi. Olaryň hemmesi birnäçe ýyl bäri watanyna dolanmaga synanyşýarlar. Daşoguz asly Rejepow Ruslan kömek soramak üçin Stambuldaky Türkmenistanyň konsulygyna birnäçe gezek ýüz tutandygyny aýdýar. Her gezek konsul işgärleri ýüz öwürdiler. Pandemiýadan öň pasportynyň möhletiniň uzadylmagy üçin konsullyga ýüz tutdy, emma ol red edildi. Geçen ýyl gaýtadan synanyşdy. Konsullyk pasportynyň möhletiniň gysga möhletli uzadylandygy barada sprawka berdi, ýöne ata Watana dolanmaga kömek bermäge howlukmaýar. Aeroportdaky ýenem bir watandaşy, Üç ýyllap gije-gündiz maşyn ýuwulýan ýerde işledim. Meniň günüm şeýle geçýärdi. Ýuwmak, çaýhana ýuwmak. Çygly otagdaky iş onuň saglygyna zyýan ýetirdi. Bejergi almaly, garyndaşlary we dostlary öýünde garaşýarlar. Saglygynyň dikelmegine kömek eder diýip, ol umyt edýär. Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde bolan kyrk iki ýaşly Ýusuf, Karimow kran operatory bolansoň, gurluşykçy bolup işledi. Işde sokraşeniýa düşensoň, iş gözlemek üçin iki müň on birinji ýylda Türkiýä gitmäge mejbur boldy. Iki müň ýigriminji ýylyň ýigrimi dokuzynjy oktýabrynda ejesi waksina alandan soň, ysmaz bolan we öýüne gaýdyp barmak haýyşy bilen Türkmenistanyň konsullygyna ýüz tutdy. tutdy. Mundan başga-da, Kerimowyň Türkmenistanda täzelemeli köne pasporty bar. Birnäçe gezek konsullyga baryp, watanyna gaýdyp gelmegi haýyş etdi, ýöne konsullyk işgärleri ony kowdy. Iki müň ýigrimi birinji ýylyň bahar aýlarynda ýene bir gezek konsullyga baranda, gysga boýly konsullyk işgäri Kerimowy polisiýa arz etdi. Polisiýa işgäri Ýusupa birnäçe sorag berdi we konsullykdan kowdy. Kerimow Ýusup Öýüne gaýdyp gelende, birnäçe polisiýa işgäri ony gördi we konsullykdan şikaýat alandygyny aýdyp, ony Kurtköý deportasiýa merkezine äkitdiler. Üç günden soň boşadyldy. Iki müň ýigrimi ikinji ýylyň ýigrimi dokuzynjy ýanwarynda ol goşlaryny ýygnap, aeroportdaky watandaşlary hereketi goldamaga çagyrýan Ibragim Begjanowa goşuldy. Ondan öň, Türkmenistanyň altmyş ýaşly raýaty Ibragim Beýjanowyň on dördünji ýanwarda Stambul howa menziline, on bäşinji ýanwarda meýilleşdirilýän uçuşda öýüne uçmagy umyt edip gelendigi habar berildi. Emma oňa beýlekiler bilen uçuşa goşulmak rugsat berilmedi. Beýjanowyň aýyň ahyryna çenli howa menzilinde birnäçe gün oturdy we türkmen konsullygynyň kömegine garaşdy. Ol sosial ulgamlar arkaly köpçüligiň ünsüni özüne çekmek üçin, öz ýagdaýy barada gürrüň berdi. Ýigrimi dokuzynjy ýanwarda Karimow Ýusuf oňa goşuldy. Ertesi gün, otuzynjy ýanwarda, ýerli polisiýa ikisini-de howa menzilinden kowdy. Iki ýyl töweregi wagt bäri, Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasynda yzygiderli howa aragatnaşygy ýok. Şunuň bilen baglylykda howa menziline gelen migrantlardan biri geň galýar. Dünýä öňki meýilnama boýunça ýaşamagyny dowam etdirýär. Halkara howa biletleriniň kassalarynyň hemmesi işleýär. Biletler satylýar. Uçarlar dünýäniň dürli künçlerine uçýar. Diňe Türkmenistan öz raýatlaryny agyr günde galdyrdy. Watana dolanmak isleýän türkmen raýatlary ilçihanalar tarapyndan düzülen sanawlara goşulmalydyr. Hususan-da, Azatlyk Radiosynyň habaryna görä, Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary konsullyk sanawlaryndaky nobatlaryň bir ýyl öňe gitmeýändigini birnäçe gezek habar berdiler. Şu gün Ibragim Beýjanowyň Türkmenhowaýollarynyň bir işgärinden jaň alandygy we on bäşinji fewralda bilet satyn almagy teklip edendigi mälim boldy. Ýüz ýigrimi iki gün geçdi. Türkmenistandan bir uçar Türkmenbaşy, Stambul reýsine gondy. Türkmenistandan uçuşyň boljadygy barada hiç ýerde habar berilmedi.